Meta jkolli biċċa tafal f'idejja u naf li nista' nikkrea xi ħaġa, ninsa kollox. xi problema u jista' jaqa' d-dinja madwari, jiena nkun fid-dinja tiegħi. Għamilt l-A-Level tal-Arti, taċ-Ċeramika. u tat-Taljan, u mort Perugia l-Accademia di Belle Arti u ħadt borża ta' studju. U mbagħad meta ġejt lura kont qed naħdem, kont qed naħdem fil-accounts, jiġifieri ma anke x-xogħol tiegħi ma kienx jiġifieri ma kienx kreattiv biżejjed. Allura Illum għandi żewġ firns tal-elettriku, għandi wieħed tal-gas, għandi studio u nagħti lezzjonijiet in-nies. Ġifieri ma waqaftx minn dikinhar. Din għamilta meta kont Perugia Perugia kelli ħafna inspirazzjoni ġifiri u kienu kienu jħalluna liberi namlu li rridu kważi, imma dejjem kelli l-esperjenza ta' qabel u kelli l-O level, A levels, allura eh, dak bi spray gun u ħaġa li dejjem zammejt. Imma kont indur, kont mort Fajenza, kont mort Venezja biex nara l-exhibitions u hekk tieħu qisu idea ta' l-arti taċ-ċeramika. U mort il-Fajenza l-iżjed għax Gabriel Caruana qalli mur hemm għax kellu biċċa hemmhekk u hu jirrappreżenta Malta Hemmhekk il-Fajenza ġifieri fil-Mużew, Malta qiegħda rappreżentata ma' Gabriel Caruana u kien kien hu li kien qalli he pushed me, you know, a lot, ġifieri li he made it an art for me. Iżjed li inspirani fl-arti tiegħi Hi t-tafal stess kważi. Alright, Gabriel Caruana inspirani għax beda juża dawn il-kuluri vivaċi li forsi jina kont dejjem fuq il-kuluri naturali, anki n-natura, ta' ġifieri natura nħobba ħafna ġifieri. Il-kuluri ta' naturali wkoll. Imma meta tibda taħdem bil-glazes, jina ma kontx limitata bil-kuluri. Kont dejjem nixtri xi kulur ieħor, kont eh, nagħmel effetti bil-kulur. Għawek, użajt il-wil, ġifiri, u għamilt tlet affarijiet. This is another line. Se nagħmel naqra fjuri fuq din, forsi jiġu jaqblu ma' dan. U fin-nofs dan għala volja jisu pepper Dan jiġi blu, real blu, għax il-kuluri mhux kuluri bħal acrylics, ġifieri dawna they're glazes. U l-glazes bħal tin oxide jagħmel abjad. Copper oxide green, cobalt blue, copper oxide, mbagħad hemm il-rust, iron oxide jagħmel jisu rust color. Ġifieri ma tistax timmiksjom kif tagħmel bil-kuluri tal-watercolors, acrylics, oils, whatever. Ġifieri dawna jidħlu fil-forn b'temperatura 1000 even over għax hemm żewġ firings. Ma tal-glazes jiddependi x'tafa li tuża jiena nuża earthenware, jiġifieri xi 1000 degrees dawn il-glazes jimmaturaw. U nħobb l-earthenware għax hemm ħafna kuluri tista' tuża, ġifieri you're not limited.

Użajt żewġ kuluri u issa biex nagħmlu iżjed kulurijiet u kreattiv u differenti se nuża just a simple toothbrush biex nagħmel hekk. Biex nagħtih a more modern look. U l-kuluri sbieħ ukoll. Għax dawn jkunu Neptune glaze, this is real blue. Issa niddippjaħ fil-transparent. Issa dan il-glaze ma nistax nħalli għax fil-forn eh, jeħel Allura jkolli nneħħih u mhux ħażin tiegħu u terġa' tużah ukoll. Meta tara ta' Gabriel Kien jgħidli, jgħidli, mhux importanti wisq il-forma, x'qed tagħmel, veru, forma importanti, imma mhux daqshekk, iktar il-kuluri li qed tuża, tista' tagħmel xi ħaġa sempliċi, tista' tagħmel dish, bowl, imma il-kuluri li tuża u jiena nipprova ħafna nimmixja l-kuluri, ġifieri l-glazes, nagħmlilhom fil-fond anki darbtejn tliet darbiet ma nkunx kuntenta, ġifieri jiġi effett li nħobb jiena. U naħseb Gabriel ix-xogħlu li jekk tara għandu dawn il-kuluri kważi kważi sempliċi imma vivaċi. U ehm, fid-djar tagħna tal-Maltin dejjem kont ngħid imma kif jitlu, ma jitlu. Jitlu. Għax anki bil-antik xogħlu qisu imur. Namlu d-djar tagħna iktar moderni bil Bil anki l-antik. U Gabriel taħseb Malta għalhekk famuż u jiġifieri importanti għal Malta għax he broke, he worked out of the box kważi, ġifieri sar kważi jisu our local Picasso. Meta ġejt lura mill-Italja, bdejt naħdem fi studio tiegħi imma kien hemm exhibition hawn Malta fuq ċeramika ta' Sqallija, fuq il-Majolica. U meta xtrajtu dan il-ktieb veru Il-kuluri li jużaw, il-metodi, anki il-forma tal-kokka. Kemm kemm il-darba għamilniha dik, kulħadd jiġi jħobb jagħmilha. U anke għad systems of knowledge meta jiġu għandi jkollhom bżonn influwenza ma' xi ħaġa tal-istorja u din l-istorja ta' Malta. Allura ħafna drabi nagħmlu xi ħaġa minn dan il-ktieb. Nistaw nimodernizzaw anki l-kuluri, nistaw nbidluhom, imma shapes u l-influenza ta' anki l-frott jew ta' xell. Ġifri nużaw ħafna, anki ma' studenti li jiġu għandi. Ikollok bżonn base. Jina nuża din il-parti tal-ideja ċawbek għanna jisum Iktar, iktar soft ta' nagħmel is-slip u tibda tibni. Jekk trid toħroġ tagħmlu l-barra, jekk trid tidħol tagħmlu ġewwa. Il-metodu tirrombla, imma għandu jiġi dritt, ma tistax tagħmel hekk. Dejjem hekk, dritt, żommu dritt. U biex biex tkompli m'hemmx għalfejn tagħmel criss crosses kull darba, tal-ewwel l-ar. Issa jiena se noħroġ ftit, se nagħmlu ikbar. Għax għal dan il-shape għandek toħroġ u tagħmel naqra criss crosses dejjem biex u tafsu sewwa biex meta jixrinkja ma jinqalax. Issa biex dan jiġi lix, Tista' tuża tul biex tillixxjah. Tista' tħallih hekk bħala jiġu diżin, imma biex jiġi forsi bħal dan, ikollok tagħmlu ħaġa waħda għax jiġi iktar sod u tillixxjah. Dan għandi biċċa żgħira biex naħdem imma tista' tagħmel anke iżjed fuqhom fuq xulxin. Imma jiġilex, ġewwa u barra. Jisu l-qas tkun taf li coil pot. Sa se nidħol ftit. Ħriġt ftit, issa se nidħol ftit. Tamlu iżgħar meta tidħol. Tista' tara naqra iżgħar. Meta tagħmlu coils fuq xulxin, tagħmlux li jeħer dejjem hekk għax jiġi weak spot, ġifi tbiddel. Għax dak issa tafal jixrinkja. influwenzata ħafna wkoll mill-baħar, dawk il-fjuri tal-baħar, il-coral, waves, u affarijiet hekk il-kuluri tal-baħar, għad il-blues, anki l-aħmar, għax taħt il-baħar hemm kull kulur li trid tara. Lanqas temmen x'kuluri tista' tuża, ġifieri there's no limit. Bil-pinċ nista' nagħmel ħafna affarijiet, ġifieri issa ħafna drabi bil-biċċiet anki li insib mal-mejda, inflok nerġa' nagħmilhom u nerġa' nisajkli, recycling clay, biċċa xogħol kbira. Nagħmel ħafna affarijiet żgħarek. U nibni xi ħaġa tal-baħar bħal dawk li għandi diġà. Dawna jisom fjuri tal-baħar. U tista' tagħmel composition kbir. Jina twilit ma' missiri dejjem ipitter. Ommi u kol kienet tmur fil-natura, fil-country ġifiri, u ġib dawn il-fjuri zar li għas s-sibu mill-lum, the wild flowers of Malta. Fatti, Se nagħmlu ktieb fuqhom dawn għax kien hemm fjuri imma issa laqas jeżistu. Allura dan il-ktieb se jkun il-fjuri ta' Malta fin-1970s. Missieri dejjem kien jipit terġa' kien kien bankier ġifieri, ġifieri kien jagħmilha bħala hobby imma meta kien id-dar kont narah dejjem bil-kuluri, jpitter, joħroġ għax kien jara xi senarju, mbagħad jagħmel il-kuluri u kien jiġi jpitter. Ġifieri naħseb l-influenza tagħhom li nħobb l-arti ġifieri definitely mingħand missieri. U anke issa illum meta bdejt nara meta għamil dan il-ktib, bdejt nara il-kwalità ta' xogħolhom. U ħassejt li kelli anke bdejt npitter bil-watercolor u bil-oils ukoll. Mhux għax it's my first line, għax ċeramika dejjem kienet il-gost tiegħi. Imma naf li forsi qiegħda fija, allura għadha tħan esperimenta, ħan nipprova u provajt. U meta kont qed nippubblika dan il-ktieb, Bdejt inħoss xi ħaġa fija, ara kemm kienu bravi, jiena m'iniex daqshekk brava kważi, taf qed nagħmel l-astratt biss. U mort l-iskola t'arti u bdejt nagħmel skultura. Dixxiplina, iżjed dixxiplina, eh, għax kont nagħmel li rrid. U bdejt nagħmel il-figura, il-wiċċ, il-portraits għax missieri kemm il-darba Għandi anki fid-dar portraits tagħhom, self portraits, u l-figuri kien jagħmel anki l-iskola t'arti hu stess. U minn hemm bdejt niddevelopja, ġifieri, a new skill kważi. Dejjem bit-tafal għax qatt ma biddilt, qatt ma mort skultura tal-injam, taf kif? U bdejt nagħmel anki figuri iktar solidi, imma dejjem b'idejja. Għax dejjem ħassejt li t-tafal meta tużah l-idejk l-aħjar. Kważi t-tools tiegħek ikollok ħafna imma nispiċċa dejjem b'idejja. U bdejt nagħmel dawn il-figuri bil-moviment ta' idejja u ġew qishom solid ma' with movement. U mħabba li kienu naqra iktar solidi milli xi ħaġa li nista' nagħmel fil-potes oven, jiġifieri fil-kiln, għamilthom fil-bronze għax ma kellix ċans anki nneħħi ta' ġewwa għax kont nagħmlu nagħmilhom qishom kważi kważi mhux tat-tafal. Allura it-lent me to go into bronze, għal dan tkun sabiħ fil-bronz, bil-bronz. U kważi kull sena ma tantx nagħmel fil-bronz, imma għamilt xi erba' figuri u għamilthom dejjem bil-bronz. U missieri dejjem kien jgħidli, jgħidli inti missek tmur l-iskola tarti u tagħmel arti. U jina kont najdu le, jina rrit namel ċeramika, ġifiri kont jisni jkun xaħġa differenti minn minnu. Jisu meta tkun zaħira, kun trid tagħmel xi ħaġa jgħidulek il-ġenituri ba tagħmel xi ħaġa oħra. Bad meta miet 2010 għamil dan il-ktib u dejtan kemm kellu raġun. Kemm kellu raġun u provajt. Forsi in his memory today that I paint and I draw. Biex tagħmel tuffiħa dik ma tistax tkun solida, ġifiri namlu anki toqba, anki l-arja għandha toħroġ. Ġifiri biex namluha Nagħmilha two pinch pots. Ġifieri ta' tieħu t-tafal. Mhux se nagħmilha kbira naħseb, ħanieħu biċċa żgħira. Nagħmel tuffiħa żgħira. L-istess, kważi l-istess eh, miżura. Nagħmilhom ballun għandhom ikunu l-istess biex jiġi tajjeb. Dan il-metodu kien l-ewwel metodu tista' tajt primitiv meta bdew jużaw it-taffa primitivi. Ġifi tagħmel l-ewwel ħaġa ħafna drabi jgħidu la tampot għax hekk tibda. U dejjem tafas minn taħt u tiftħu. U dawru ma tistax tiftħu hekk dejjem qudiemek. Ġifieri, għaw għandek iġġib it-tafal minn taħt biex ma jkunx tqil u tuża t-tafal kollu. Dan jista' jkun il-bażi u mbagħad nagħmel ieħor. Nara li hu l-istess daqs, jifieri nista' Nagħmilhom flimkien għax se jiġi bħal dan. Ġifieri naqta' biex jiġi dritt. Tagħmel naqra criss crosses. Biex jeħlu sewwa. Nagħmel is-slip, slip u slip u tafal bl-ilma. Slip. Biex jeħel. Biex ma jkunx lix wis. Għax jekk ikun lix wis, ma jeħilx. Pal meta tagħmlu tajl Fuq il-ħajt jagħmlulu dak li jissu Chris Crosses u dan l-istess ħaġa. Għax meta tara it-tafal taħt microscope, uh, the property of the clay hija platelets. Allura jisu plat fuq plat u it slips. Għalhekk għandna nagħmlu naqra criss crosses biex jeħel sewwa. Sandhom jeħlu flimkien sewwa u għandek vacuum issa. Tista' anki biddel ix-shape tiegħu. Tista' tagħfas, imma jiena rridu qisu tuffieħa. Għandu jkun qisu sotej biex tagħfas u biex tagħmlu ġifieri dan għandek veru tkun taf li il-ġoint għamiltu tajjeb. Okay? Issa biex tiġi tuffiħa tafas ftit hawnhekk hekk. Issa biex toħroġ l-arja tagħmel toqba biss anke waħda żgħira. Tafsu naqrajk biex ma jkunx jisu Su iktar naturali. U tista' tagħmel xi ħaġa bħal din ukoll. Tuffiħa jew lanġaża. Kont, kont nagħmel ħafna diżinji. Kont immur hemmhekk tarġa gap ma' Gabriel u kont dejjem nieħu xi sketch, kont dejjem naf se nagħmel. Imma darba Kont qed nibnih dan ix-xogħol u ġie Gabriel u qalli, Aħjar upside down. U għamel lili hekk, u għamel idejh hekk. Biddel lili hu, ġifieri kienet suppost hekk u ġiet hekk, sawwek. U. Il-preġu tiegħu li hawnhekk għafasom u ġifi dawna il-fingerprints ta' Gabriel Caruana. Allura dejjem zammejta din. Imma dik inar ħassejt qalbi toħroġ. Għaxokjani, meta kont qed nagħmel xi ħaġa veru bleżat kif kif għandi problema li dejjem nagħmel xi ħaġa jissa għandha tkun perfetta. U Qrajtha u għadt din mhix xogħol, mhux xogħli issa, imma komplejtha. U llum għandi biha għax dikinhar naħseb Gabriel li kienet jurini li you have to be free, free, because meta tagħmel diżin inti qed taħseb fuq biċċa karta. Kien jali dan stajt tagħmlu bil-metall, mhux biċ-ċeramika, allura kelli

Mhux kulur wieħed terrakotta użajt l-iswed, l-abjad, terrakotta u baff, baff jiġifieri beġ. Għamiltom fuq xulxin, naqra mhux ħoxnin wis. Issa biex tagħmel l-effett tal-marbling ma tistax tirrowja din hekk, ġifi għandek taqtaħħa fin-nofs. U jkollok l-effett hekk. Jien in-naħa tista' tagħmlu anke darbtejn jekk ma tridx tagħmel xi ħaġa kbira. Issa sabiħ tiegħu dan li meta tiftħu ma tistax tajt kif se jiġi. Ġifieri. Imma jiġi veru sabiħ. Mbagħad meta tara s-sajz li jitħu Dan ġi twil, allura forsi nagħmel xi ħaġa twila. Jifi dipendi kif taqtaħħa mbagħad. Imma l-effett tiegħu veru jiġi sabi u naturali, xi ħaġa naturali, mhux xi ħaġa glazjata bil-transparent biss. Awek, u zajt naqra isfar, transparent glaze għandu jkun, u nagħmilt naqra splashing ta' kope u naqra iżjed opaque yellow biex nagħtih iżjed kulur. Otherwise ikun naturali. Il-kulur naturali mhux ikra il-kuluri tagħhom qed tużhom. Hawnhekk eh, bubble Dak ma jistax ikun hemm arja u tneħħih. Għax dawka fil-forn jisplodu u jikisrulek il-biċċa ta' tafa li għamilt, il-biċċa ta' tal-arti. Ġifi dak importanti ħafna l-arja. U dan għax użajt biċċiet li ma jiġux mill-borza lesta, għax mill-borza lesta memx M'hemmx arja. Ġifieri dak it-tajjeb tiegħu meta tagħmel recycling, u mbagħad ikollok tafas, tagħmel wedging u tipprova tneħħi dawn il-bubbles kollha. Għandi erba' biċċiet. Ġifieri se nara se nagħmel bihom. Jew nibni xi ħaġa twila, nixtieq, nagħmel erba' U nagħmel qisu xi ħaġa twila kif inħobb jiena nagħmel, kif għandi ħafna affarijiet hekk. Se nħallihom differenti fuq net. Se nagħmilhom qishom mhux kollha dritti. Taqt Se naqtagħhom u se nġibhom hekk. U se jkollhom livelli differenti biex jiġi jisu vażun. L-importanti meta tiftħu li tiftu direzzjoni waħda. Tista' tagħmel ftit hekk u hekk, imma ma tridx tħammġu. Il-kuluri għandhom joqogħdu separati. Għal dan, wieħed mill-favoriti tiegħi, għax il-kuluri ġew veru jidru. Ma jġux jisufu xulxin, messi, taf kif, joħorġu kollha. Thank you.

Li jgħodd dritt. Imma biex nagħmel xi ħaġa hekk, it-tafal hu artab wisq bħalissa. Għandi nħallih ftit, ftit iżjed. Għandu jkun l-eda ħadd. U nista' ndawru hekk. Nagħmel ħafna minn dawn, dawn kważi l-preferiti tiegħi l-affarijiet għax dejjem jiġu differenti, nista' kważi nilgħab biha. Jidher li ġi bla skop u bla idea, imma mhuwiex. Għax anki kif jiftaħ il-kulur,

Nħobb veru nħobb li nara n-nies jaħdmu fit-tafal. Kif inħobb bujina, nibda ngħid nieħu gos meta xi ħadd jiġi għandi jgħid jiena rrid nagħmel hekk hekk u hekk u narah kif jispiċċa. Jiena I'm just a guide. Inħallihom, kif kif kien jagħmel Gabriel, inħallihom jagħmlu l-ideat tagħhom, ma tantx ngħidilhom x'għandhom jagħmlu. Imma nistenna nagħtihom il-metodi, ngħidilhom li the clay can shrink, it can warp, the basic rules tat-tafal. Imma nistenna sa kemm huma jmorru forsi jfittxu xi ħaġa, jkunu influenzati biex ikunu huma. L-artist, mhux jiena iżjed. Jiena nħobb nkun f'grupp għax biex nkun naħdem dejjem waħdi ma tantx kont nieħu gost ukoll. Ġifri għandi ħbieb issa li għandi waħda anki mill-iskola tiegħi li kienet tagħmel ċeramika miegħi. Għandi oħrajn jiġifieri li jiġu u nkunu qisu familja u l-ideat the best way to learn something is to see someone working u tieħu l-ideat ta' xi ħadd u minn xi ktieb influwenzat dejjem ngħidilhom toġġ tikkopjaw Imma tkunu intom, jiġifieri tieħdu l-idea u mbagħad tagħmlu xi ħaġa minnha. Inħoss li meta naħdem, jekk ikun coil pot, pinch pot, anke xi ħaġa sempliċi, Ninsa kollox kif dejjem ngħid u qisha terapija importanti ħafna għalija u għalhekk inkomplejt u ikolli anki l-ħbieb li jiġu u naħdmu flimkien għax xi ħaġa sabiħa anki taħdem man-nies, mhux dejjem waħdi. Imma veru nista' ngħid li nipprova dejjem nuża idej għax ma rridx inkun bħala industrija Ma rridx insir li dejjem nirripeti ruħi u hemm it-tendenza li tagħmel hekk. Għalhekk dejjem żammejtu jisu ħobi u inħobbu bħala terapija anke għal ħajja tiegħi.